Gara Sertip diýýär, gaty zalym diýip hasap edilýän adam. Sen gaty zor adam ekeniň diýipdir diýýär. Bu batyr batyr görüp sen gal batyr göremek, gaty zor adam ekeniň. Sen menden aman dile. Seni göýberjek men. Welin saňa şu batyrlygyňa hormat edip, sen menden aman dileseň, göýberjek bar, gidiber, atyňa mally it-de gidiber diýip. Hiý, türkmenem bir basybalyjydan aman dilärmi, näme soraýaň, how, sen? Soraman diýipdir, diýip. A-how, men seni öldürin ährin. Hawa, öldürseň öldürersiň, ýöne men senden aman dilemen diýipdir, diýýär. Sen bu halky, ýurdy basyp almaga geldiň ährin. Senden aman diläp, halkyň içine baraýyn men. Bolmaz-a onuň diýipdir. Onda men seni jezalandyrar. Jezalandyr diýipdir, diýýär. Ýöne men senden aman dilemen diýipdir, diýip. Muny. Bir ullakan agajy diýýär, çuň elez bir ýere dikipdirler-de, Bennäniç otur diýip, diýýär, bilinden tä ýokarsyna bokurdagyna çenli dikilen bir iki metr çukur gazyp, ýaňky agaja muny sarap daňypdyrlar diýýär. Her aýagynam bir gapdala edip, diýýär, ýaňky kelhan-kepeläň top çekýän atlary getirip, injiginden daňyp goýup, gamçyryp, Gursaň aýaklaryny sogrup gidäýmeli bolupdyr weli, ýaňky gara Sertip ýene-de diýýär, Ohow, sen mertlik edip oturma, aman dile menden, gögerjek seni. Ýok, dilejek däl diýipdir. Onsoň indi bu aty gam sürýän adamlar golaýa gelipdir welin, bir zatlar kelam-kepele samrapdyr diýýär-de welin, Şu menden dilemäge namys edýän bolaýmasyn, şu näme diýýär, samraýar ol, bar diňle diýipdirler weli, kelam-kepele diýýär, Şu sülsatlar Aýagym sogurdanda ejizledip gygyrdaýmagyn meni Watanyň öňünde diýip soraýardy. Görýäňizmi muny? Şu aýagym sogurlanda ejizläp Watan gorajak bolup durkam ejizläp gygyrdaýmagyn meni diýip dileýämiş diýip.
Ejiz halda görnesi gelýär. Hä, şu ejiz halda duşmanyň öňünde görnesi gelenok. Bu gör-ä bi nädip bu Watan biziň elimize getirip berlipdir ähli. Gör, bu watan nädip biziň elimize gelipdir. Şu Kelhan kepeli ady şu gün azan adyny tapjak bolup, kän gidip, gidip, gidip, ahyrynda el geçen ýyl şuny Wekilbazar etrabynda bir at dakylan adam bar eken, altmyş dagy ýaşapdyr. Täşnazar ekeni Kelhan kepeläň ady. Şeýle. Hawa, onsoň ol adam men soradym, wah diýdim, bir bilýän zatlaňdan hem aýdyp bersene, aga, näme bilýän bolsaň diýsem, men diýdi, üçünji gaýta dakylan at diýdi. Şony bilýän. Men Nurnazar aga diýdi, men bi seň aýdýan zatlaňam bil bilemiz aga biz diýdi. Ine şeýdip uruş bolupdyr welin gelen goşun diýä, şu ýaňky ýaly gyrmyzy donly silkme telpekli adamlar görse diýä atyndan düşüp sussy basylypdyr-da, On sekiz müň adam esir düşüpdir diýip. On sekiz, a kim urşupdyr ondan? Gelen goşundan on sekiz müň adam esir düşen bolsa kim urşupdyr a? Görýäňmi bu watan goramak üçin nähili tärler ulanypdyr adamlar. Nähili ýollar oýlap tapypdyrlar. Şu beýleki oglanlary eserlendiripdirler. Duşmanyň ruhuny basypdyrlar. Şeýdip, şeýdip biziň elimize berlen Watan naşy. Indi bizem mana bu parahatçylyk döwürde hiç kemli adam ýok. Ýöne.